arenge. Bono ngocha komoira arengete enwe eki. Rituko eri bono tokagamba nere maambia tokagamba tokagamba, agantebia, ndete koendaa mbeke egari amaguta maambia ntokomanya chinsa tokoboka tindi gochi kona gotenena esiteni, egere toende tochi goika ere eraini. Rituko erio tokagamba nere akamana gontebia. Nobwate ebesa oraakere omonto naremanyete ore ritoreti, oramoakere omotebi gose bono ne ritoreti rioka tokoenda omotebi yaya kiabeire tokoenda yaya gose ongochene ero gose togendee tenweki, bono tiga tochakere tenweki. Bono ngacha ngaika saa kumi, nkamoakera esimi ekaranga eri taimogetie, ngateba karanyore ning'agete nabo araborie inki inki kware goteba, ing'agete aria eri tware koenda? Omoerio oye nkire, nkire. Inki ere enyaroke eye eche mbori noyo noyo yare ng'a iga mbori, iga mama otaranyora onyinge, iga mambia intoke naende nyagete aria imana komotebi yaya, aitambi geka nabu ngotwara enke chibukate abanto mbare bare komotwera, aitambi geka ekero abwate egasi akona gokora nabo arabe takora ki taimoki chinko, imoremi. Bono nari eri ngoika ang'e esaa mbili iga riria twa twabekire endagera nabegire obokima iga kabere konyora ende yantang'anire tindamanya gose ngoku ngokare.

Riria na nkaminyoka gocha tata omwabere konyora ochire korara, ere konyora orageire atagete korara gotarara ara. Nkamana kominyoka gocha rioka nkamotebia eh, torara ara, kiabeire na onyingo onyorire achari na naende yasinyire masoba ekiabu, bono onyamira akoirwa. Naki oroche okona kominyoka, erio omwana oyo omwabo namotebirie minyoka baka paara, orore kiabeire obekirwe egari ime, aye buna koenana intwe twachire. Omwana oria riria aminyoka baka paara, Bakaenda bakamobeka egari aka egari eria ekarumwa otagara nonya abekire ime, ekamobogoria ekamoira, ekero yamoira oyo nere ise ekero achia kominyoka tanyora gari, akanyora egari eria yaikire kogenda kagoika paara. Akegoka nkamanya gwakerwa esimi na inche naikire maa taba ogotira buna mwatira ase amatoke, ngakerwa esimi ngatebigwa ninchuo. Oginde otebire bachire mokobaikera. Nkabwata ngatira, nkarangeria abana nkabatebia ninchi toane nyomba inene twensi baka ebiche kore obwate iga, totugame tosabe. Togatugama togasaba togatebia Nyasae, abanto nkonyora barache aria naende Nyasae ande obakonye. Ekero abakonyire, naende bairana baba na obomoyo. Nyasae tang'ana nyamira, onye nache aria anyore ya maumibu, nabo agosonwa abe. Kumbe bono riria ngoteba, riria nichakwerete inse aria ase anyorete ache aria inche nakora ki? Ntomanyeti. Bono riria twakire amo natotikirete, omwana oyo amana goakera ogenda oywo esi o- o- esimi akere omonto, erangeri teimoki. Riria bono akirete iga, esimi eche korwa ase omwana oywo omwabo, amoborie ng'a imora, amotebi yaya, noo tore nyomba, na amoborie ma- ba- mama ng'ai are tata ng'ai are amana komotebia tata tachete, lakini intwe nyomba tore na mama. amare komoteebia, onyinge ominto okwo ore. Intwe tochakere ebirero iga abwo iga tosoe korira, tosoe gwecha ande, tosoe gwecha ande, amang'ana aria oroche rero buna akoenda chidageka aikire emetandao aikire kira ase kira ase, whatsapp babekire kare. Mana korera iga abwo onyiecha ande, obotuko bwange bokie, Gocha boki mambia inchi koganya nonye na oime ere niake esimi gocha rende antebie ngochi goaka, nanyore abegete ebura grease rende motebie naki kwaigure onye nigo okure, nanyore abegete ebura grease. Inchi goakera onde nanyora bono nkamanya goteba naki tiga tari mang'ana nabo oranyore oibure nabo agotorigia aba orinki rende tware goteba nabo oranyore taraibwa. Inkire inkire eikang'a esasaba saa nane. abana bamosubati ominto bacha, bakabamura baminto bacha korwa seito na nabamanyete. Bachi komoakera banyore nabarobwo abegete black list ekiagera nabwate chinamba chiabo. Omwana oyo omomura ominto omosubati ominto amana gontebia nki, ntangoiche ntumeke enamba eyio, ndore gose nakarete ki, gose ntomonyore. Akachi goaka enamba eria egasoa, akamana gontebi bono tindi gokwana naye ogokwana. Bang'ereria enamba eria nkwane moborie mereri baaba. Omwana one, nkwebuete nonyinga okure? Amana gontebia ee naigwete, nomaete nare nyagetari narenge, nangocha ande. Mana komotebi ninchi bono onyinge okure renta na abana. Mokanye rituko eritacha, mana koborire ere ng'ai agenda. Maambiriri nkirete. Eiga iga bono are egetekerero, ndigeirwe chimaye timare goteba gaki oria tari mereri, ndigereria imare goteba gaki bare na omonto lakini bana barabwo takoreti ki? Tabwati bare na mama omwabo, bache bare boka bare na mama omwabo. Riria bachire bare na mama omwabo, ntiri mboka erende inche inchi ko- kobarigani korwate naki gaki ng'ai abana bare. Bamana konyeresa na omwana oyomo oriiii omonene, nani yagerete korwa inse getanda, naigwete bobe iga iga obosi igoro bono takoreti ki? Taigweti buya amana kobatebia gaki mwantigera abana, mware konya nentera abana nabwo tokorera na barobwo, ekiagera tata omwabo okure gaki mere rikorera gaki inki mwachera bosa, ndire iga abwo amagombe aboke, omori oye naende nkore gokira, tobarente nkaga tobarigari, echae rosiu batebe nomobere bakoenda korora. babwate enchera bagende nyamira barore omobere, intwe rende tokagemerani oyi nkobera are iga iga, naende emerani oyi naende abwate, naende airane. Nimana komoboria bono naki rende otabera iga ng'a yaya, tiga ng'ende nchi gocha na abana. Naende riria tokirete maambia, naende emonyora ochire bweka, naende emana koboria ere bono, naende naye bweka gwacha baba naende torenteti bana, ng'a yaya nigo nacha, ntaete torarosie epaari oo permit, togende nchi koira aria rogoro echi kworokia na inche mokonyinge. Mane komobori baba igo konye mokang'u oria tari mokonyinge ore aye nduerete baka chiombe naende ntobwate mokonyinge omong'ao ore iga akwarorire onde. Amana gontebi naniyo natebiwu ng'ende, ing'ende na ekebande erio ogatire ase omwana oyo mwabo, omosabire ekebande totamaeti omosabire na esimi ya onyinge oyio. Omosabire ekebande, omosabire na esimi. Bono nari tokobori naki, oyo oginde oyio ache atebe ng'a inche yansabe ekebanda oirwe. Bono omoerio oye mare komotebia yaya a party of a meat omobere nyamira ore, tokonyara koira naro ko omobere nyamira ogochi koirwa, ng'a ng'e ekebanda bono ong'ende korosia. Mare komotebia tokoewa ekebanda ogende korosia aye bweka, nigo mokwana nomonto bw'efamiri. aita mogenda na tata omino, orwarire bono korwa marogoba arwarete, nyagete aria aimogete gochia. Genda bono moino oramororerie osoire nyomba twamoire echae, echae eyio akanyerenta emesa, chikoni akanyetereka oo, tanyenyueti. Akamana gocha bono agendete kominana na ekebande nacha, nkamotebia genda mpaka moino nyomba inene, oende orore tata omino, ndagete aria agochia, omoborie tata ndi naki tokorosia epari o permit, naende inse ngapi tokoenda, oramorore kwansa arwarete kare ande. Omosubati oyio akanga gocha nyomba pi, korora tata omwabo nabo aikaransete aa, tacheti gocha. Tata omwabo agacha agasoka agatenena nabu gesieri buna aigwete agendete komina, nkarora egento ekio kakominera ekebande, tiga bono omotebia ekebande keria na omogambi okorosia epari o permit, nere obo tanyebwate. Riria buna achia koigwa iga, akamana gochaka gochipaara rioka, inki rende ntaebuke bande, naende bono inche ndoche timanyiri. Omanyete omosubati oria nkanyora ochiire gochimata rioka okorire ki? orimeire gochimata nkamana koba omorangeria. Meranie omwana one, insike, inche nomoibori tinsometi mono masomo, Inse ometi masomo mono na aa yaani semi chiense mono, lakini nabo ndagokonye. Nere nira rira nagocha toikaranse naye, ontebi ninki ere? Omwana omwabo nachiete oyomomura omwabo oyo okwete, nachiete akaenda akaebwa omwana akarenta oria omonene, omoka agakora ki? Omoka agatigara oo. Akamana gose agoita omwana. Abwo isiko akomokurura, Eta togende narokwo. Agaita omwana oria akamosuna iga, akabwata iga, akamosuna mpaka amanyinga akarwa, akamonyarora iga, agatirimoka nario imorangeretie Melanie. Irana gocha baba omwana one toikaranse emesa, Epari o permit gwacha? Ee. Bono inki rende ogochi konya korera? Inga ase noe koroseriwa iga, omogambi okorosiri nani onkoira narokwo, echi gokora omochango oria ogakorete ki? okare narokwa, gose ninchu rende bande bakoroserigwa omogambi, bamana gokoaira na gocha mereri, akabwata omwana oria agasoa goita omwana ng'ai chianga chiao chire, omwana oria tamaeti yanga ase chire ekiagera nintwe togachete, omwana oria agacha agaya agatebia oyorenge nyomba ing'a chianga, omonto oyio orenge nyomba akamorigeria chianga. Akaenda akamoa riria amoa akamobekera, agasoa komokurura gochia maate omwana oria akorera buna sosoni saidi eye nkonye. Omwana oria akamobwata akamokurura gochia maate, riria amokurure bono abanto ba aria batometwe buna tiga toende bano tokoroserie pari or permit ngotira bare. Naende bakabwata omosubati oye naende bakamoirani gotira naki inki ogoitera omwana. Akamotebi buna yaya ntete koenda naroku buna iga atimanyiri. akamana go kogenda iga ekero agenda abagaka baria bakamoirani gocha, bakamoikaransia bakamoboria, intwe ikaransa mambia naye, twateba nintwe tokoenda korosia, twachire bwa omogambi noo tokorwa eye tobwate torigete emereni, onyinge naye omong'ina oye ee, inki rende gekogera ogoita omwana? Nnaga atindigokora ki? tindi kobeera onye mori konyeng'anyeire rogoro, bono nario ebirenga ebi biabo bisaregete naki bono rogoro nkiagochi konyekorera. Genda aye ngokwana tori ne chairman eria ya rogoro, tomotebi igwe igwe igwe nintwe tokonyetwara omobere Nyamira ore. Akagenda naende iga akariina egari agakora ki? Akagenda igo moigwete na ewiki eria yogokora ki? Yogochi kwoyia omobere. Akagenda eria Monday noo arenge iga iga naende akairana, Jumaine noo arenge iga iga akairana. Riria agenda rituko eri ria Jumaine, Eri riachumaire bao na ewiki eyio, akamana koirana mambia erio. Eria gatato, tokanyora bono ebare na tata omwabo. Riria twanyora bare na tata omwabo, abanto bono bagasoa gose korengera rinaki ninki naende gose, igo moiso one noo arenge atarareti, igoro agacha tokamotebia twakoroseiri, na rero ochire na tata omwabo inki? Tata omwabo agacha, bagaikaransa abanto mbarenge iga iga, bagaikaransa bakaboria inki, agateba omwana one yantebia eh, ng'a nigo mwamorenete ekebande kia omogaka oye, naende bono mwangire mori korosia e- mori komoa epari of permit, nere ogochi kogora esanduki anyeire arire ogoro echi kororokana. Naende ebinto binde mbire iga iga ebinge, ntaete kobwatia bia omwana oyo, omwana ebimwana ebi gocha rogoro biantebi chiombe nchire igaa, chimbori nchire igaa, bateba chigari chiabo nchire igaa, chipigipigi chiabo nchire igaa. Ebinto ebi nabi ntaete kobwatia. Abanto aba bakamana komoboria, okobwatia ebinto totarani nonye mobere, ingase tiga totobwati omobere tokore na mbende ya kabere. Nintwe tomanyete ebinto gose na omwana oyo omanyete ebinto biaye buna bire, nkourwa arenge gose kare na omogaka oye namanyete ebinto. Abanto baria bakamokania bakamotebia, intwe egento tobwa twabwenerete korigia bono na esanduki ekorente omobere, torigie naki abageni bagocha, rituko twabangereria oria chuma, toe time, tochake korora enchera yokoenda koyia esanduki naki tokonyora. Bamogambia bamotebia yaya ebinto bionsi bi nkobeka tore amo, onye mbiri nabo ogocha gocha ekero amatanga aerire, tobeke amo, atotebie kwansa nere obwenerete gototebia ase ebinto biaye bikorete ki. Riire intwe ntomanyeti, na aba nabaibori, mbamanyeti kende naende nere obwate obobisia obonene, na binto biaye onde takomoura, oyo nomokungu twarwereti chiombe, oyo nomokungu obwate abana, twachiire epahali ya permit nere eye torigete abana babere abwate, na eremi mogaka nere omong'ina bw'onyinge. Ntobwati naende gento kende, nonye na omogambi nabo torigete tokorete. Omosubati oria naende omaete, bagende na omogaka oria. riria bagenda, naende mambia ende naende ekobwatia, naende omosubati oria naende ache are bweka. Erio bono eba agototebia mambia ingocha are na abana, naende tokamonyora naende ochire. Naende amana gocha atebe egento nache iga iga, ninyowe nacha koyia omwana, ebinto bire iga iga na ebinge, naibure ebinto bire iga iga ebiru chiaino bono tindi kobera iga naende, naende ngotira ande. Abanto bang'ana komoboria, ninyowe nache, motang'eti epa epari of permit eye. nonye nesanduki yare gochia kogoro rogoro nabo omochie Yamani oria orogoro akora ki? Antebi. Nimana komotebia egento togokora, tiga twakere omochie Yamani oyo ekiagera nkoragamba tore nere sana. Omana gontebi intwe na omochango togenderete naende nintwe tokogora esanduki, abanto bana aro kotuna chipanga. Sisi ndio otuna nua iyo iyo cheneza, ndamotebi ni sawa. Bono omweri oye ekero erii eri rituko riomoeri bono, bakamana gontebia, Nani yagocha gocha? Mbabwate bakaira omomura oyo one rogoro. Bagateba, Etokoira omomura oyo achie koba na nere bw'efamiri. Nabo bantebirie omomura oyomo agocha okoba bw'efamiri omochango oria ase okonyetenenera, buna abanto bakona gocha goikaransa, banyora omonto bw'efamiri nakorete ki? Naroe. omomura oria one agacha agatira. Ekero atire nere bono togosauriana nere batemunere. Omonto oria omochairman oria akabana gontebia, mere nini yarache Jumatatu batirimboke na omomura oria Jumatatu, omomura one oa kare. Bono Jumatatu eye etarachi goika, abageni mbare bare gocha bataete omomura oria, bagocha Jumamosi, bakamana korangeria omomura oria gaki mpore tware gocha, gaki egento ogokora. Anche ochiche ekiagera naetware gocha era, naende aye nabo okoirana mochie gocha. Nkarikwesiti abanto baria nkabatebia gaki ase ogwancha, omomura oyio ere tiga ache, lakini nabo naende arairane. Ngatebia baka omochairman oyio bo, nabo akoirana tiga ache korora abageni baye bagocha komoa pole. Omomura oria agacha chumaaaa. Chu- chu- Chumamosi erio agacha agaika iga iga abageni baria bare gocha komoapa ore bakamoapa ore. Bono baria bakamana gotebia aye omomura oria natana gocha, mereni nchuma tata agocha na abana, nere ache koenia abageni baye ache go prepare buna abageni baye bagocha korara, abageni nkorwa bare naroka abairi baye bache, nchuma tata agocha. Chuma tata eria nkaganya mereni oria tacheti. Jumaine nkaganya Mereni oria tacheti, nkamana koboria inki bono kegendete inki gekare. Jumaine bono Jumatano, Jumaine nari agocha koboria buna ki esanduki nini mware kogora. Naki morabe ne chibesa abwo, nini mokogora esanduki, esanduki omobere naramisi ogocha, richiko rire iga abwo nyamira erigoteba esanduki ere egorwe eirwe marogoba Jumatano. Bono chibesa nabuchire, mwatebire omochango emogokora jumatano, naki togokora tochinyore. Akamana goteba, Mereni, nkorente are chibesa jumatano. Toigweti taracha naba na mwana oria atebete taracha ya nka iga iga nonya ache komanya naki abageni baye bagocha korara, ng'ai bakorara, nki kebangire taracha. Korwa riria bantebeti jumatano. Jumatano eria mereni oyo akamana koboka mambia, agateba nchera gocha are. Abanto abang'ao bagontebia nki tari gototebi. intwe korera eeri teri gototebia buna echi ne chikorera chiane, omwana oria ochire na abana oyinchera gocha. Abanto abang'aa agwakera aba twarenge na barobwo bare ekomiti abwate chinamba chiabo ekorera echio, nabo chigwakera eeri twabekire emere ninchera gocha na abana, na omwana oyio otigarete oyomo, na endagera egocha koria ebu barure chinyeni ki ang'aa amagomba abanto bagocha koria abageni, oyinchera gocha, mogende nere Nyamira mogore esanduki. nere noyio tacheti nkaga aa, agaika iga aria paara, ebinto biria emesigo eria agatora ororo, abanto baria baria barenge paara, bakagenda Nyamira kogorera nabarobwo esanduki eria jumatano. Ekero agacha nabageni barenge babere abasubati babere, ekero acha iga nyomba. Riiri buna bakona kogamba amang'ana aya tata omwabo naigete akarenta mpaka abanto bane aro ko bache kogamba amang'ana aya. Bagakanigwa bagatebigwa, Emeroberi eye tobwate ere emiya, kende nkeiyo gesare keiga iga mwachi korenta abanto bane aro ko, kende nkeiyo gesaregete. Agakanigwa akagenda, riria agenda agatebigwa ebinto bi'onyinge ebichokire, agatebigwa aria mate na egiosiki, mobere tokoenda kobekwa ororo aria na egiosiki agachete, mwaye boronge neye, tatiga omwana omwabo amenyete ororo teri mwaye. Aamenyete ororo ase eng'encho batigete enyomba, mpaka egetanda ki'omomura oyio noo kere erumu yaye kiamera niye are korara, omomura oyio tachiete kogetirimokia, omoito oye noo ore, amarangeti aye noo amenyete, bagoteba ekero togocha rogoro nabo tokoirerwa torarente otirimoka. Aria na egioski bakamoteebia, ntokonyara gotindeka mobere ororo. egento kiagera twamoire rogoro, nonye namaraba enchera agochia kobugochia, ase etaiyo nigo agachete korunchera. Twanchere totindeke omobere rogoro, bakagamba nere akabatebia sawa, onye mwateba igo ni sawa. Bono omerani oyo nkamana komoganya, achiche rituko riria bantebeti Jumatatu, motebi gena maate orore nonye moito onde. Abageni bao bakorwa narokwe bagocha gokoraresia, mbache nonya ne chigasini chiao chinyore nonya na omoito chigokora ki? Chikorarera. Nere ni oyio aitabe anka gana aitabete, inyora tari gokora ki? Tari gocha. Nere ni oyio ekero twakorana, ngacha ngaika emarogooba geteri bono Jumatano, erio naiga orochire, naende ochiire Nyamira kogora esanduki. Nkabana goteba, tare koa abanto abang'ao, baende bagore esanduki gaki, nonye ne chinguru naro akorora esanduki, nkaombia rende inche ngatiga ngoteba naki nabo oranyone richiko riaye rigakorete ki? Rikare bo. Akaenda nyamira na abanto baria bakaenda bakagora esanduki, bagateba ntwaka na esanduki, imambia ya Aramisi tokoenda gokora ki? Koyia omobere. Nkamana kobeka abana marogoba, abana bamomura ebinto bare iga iga nkabatebia genda maate, morore ebinto biria bia Melanie akorarera ekiagera bwangire gocha abitiiri. Genda morente amarangeti abere, Omoito oye nore room yare, namarangeti naro lakini ase eng'encho atari korarerwa nabo oranyore namwamete. Yaani momorentere amarangeti abere korwa maate, morente na omoito oye omo norenko ororo ore inse aria ore kando, otari gotumeka, momorentere abageni baye bagocha maate bakore ki? Bararere. Amae na abana abwo bakagenda, mosubao ingase moigwete mereni taiyo, mereni aakarara rikogoro esanduki baka Jumatano, Aramisi na rituko ya omogeni. Abana baria bande barente omoito oria, banyoire maate mote inaki, nyo tereke maate agwo baka chianga echi mwarenta chio nyinga agwo omwanya. Tereke ebinto inche takonentera gocha, takobirenta mwane. Bakaira omoito oria maate, ebinto biria biokorarera biokoebisa bakabeka oo. Ekero babeka, bono eri aramisi, ekorera necheche, togoenda koyia omobere nero. omonto omong'ao korwa are, aba bono baito baria babwate chinamba amanye kong'akera ko korera eria eng'ake akere omonto omong'ao. Amanye komotebia korera ochire iga abwo eh, saa mbiri igoro oikire iga abwo bande kwoyia omobere muna batebete mambe bakwoyie intwe togocha chuma na abande intwe ntori gocha korara. Omonto oyio amanye komboria korera naborigwe ochire abwo. Mare komotebia aye gaki taracha, bono inche mbagontebia, na inche rende nabagwe narigereria nonye nkorere oboraro oche orare. Ngateba yaya rende tiga amoganye. Ani nkorere oria buna riria atebete nsa mbiri agoika, nsa mbiri akorete ki? Nsa mbiri aigete mbare aikaransete na tingoika nkarara inche gotira. Egaika chinsa tokabana gotebiwa omobere oria okorusia gosanane nyamira. Bono egento mogokora omobere noro oro okorairwe oyo noyo osanane. Bono inwe tokamana goteba naki nabo ere buya bono riaria morarosie nonye nkende, onde oraigwe okobeka monwe, abeke monwe anyore chinguru egere ntokomanya chinsa togokora ki, chinsa togochaga. Omwari oye akaenda, tokaenda endagera ekarosiwa igaa, echama mambia ekarosiwa emegati ekagorwa, tokariera, Tokaenda tokabairera abwo maate, nabo barenge batato na abanto baria baruete naro ko babere, na barobwo bakaenda bagasabigwa bakamarogoba, bakaebwa endagera maate ekiagera rende tare gocha ase ekoroga, endagera na abanto bare koroseria ase oboambu. Aba bakairerwa endagera na abageni baye, endagera ekairwa buya, maambia gaki echae ekarosigwa egatirimboka na emegati, bakanywa. Chikorera chiria nchiachete chigacha bono, abamwe aba mbare baruete bagacha bono komoraresia, chikorera isato. Bagacha iga iga mwane, bagacha bakarara, bakamanya bono ntekorera, nekorera ende nere yarenge ya omosubati nyomba aa. Bakamanya bono ntekorera omanyete intwe ntori goikaransa. Nkamanya kogenda baka amaate abwo nyomba, nkaenda nkarenta omoito oria ngateba aseng'encho mogeni onde ataiyo. Oria oirire abasubati baria borere bakorire ki? Baararire oborere obwo baisanire. Bono genda baka amaate, mondentere omoito oria naruseti maate nagaete abageni ngocha bare korara, morente tware inse iga barare chikorera echi chire enga isato, chikorera echi toka abageni buya, bagantebia babere mbari koriaa ing'eni, Nkarigia amabere arenge ororo nkababeekera bakaragera, bagantebi gaki mbuya mono, ekiagera intwe ntware gocha koragera na magomba aya gwatokonyire, tokaragera togakora. Na mambia buna enyama ekona kobangwa iga abwo endagera ya mambia, naro nka naro nkabatebi, tiga ndore chinsaga gete narora ase gete chire ororo mbarentere morie ere onye morikori nyama. Naro tokagenia abageni abwo nabo bageneirie rimo, tokageni togakora. Bono omoerio oye nkarenta omoito oria, abageni baria bonsi bakarara bono gwachumure anse aa, mabibo gaki naende togasoa agwo esiri. Bono riria twesibia twakora, togatebiwa ebanda togende, tokarangeriwa. Inche buna narangeriwa nkabatebia inaki, mere nibarobwo batirire na abana, oyoma ere na ntwamosibeti korwa iga iga twamo obeke riba ke eyange oria orenge iga oria omonene, tari koenda nonye emato orare ekero tore nere, nere tokorara nere. Ere twamosibirie, twamotebirie egento tokoganya, eyankeri twakogorera nero tokorete ki? Nero toganyete ekiagera ntwa ntwate natebete naki, nainche goika mongorere eyanga. Bono omwariaye tokamotebia neyanga twatoma toganyete, tomana gosoka. Noria otebire ngosibia are omwana. Bagesiba bakora, intwe togesibia togatiira. Ekero natiira, naika aria rogoro abande tokaranga rimwe ngoeta more gochia iga iga omogutano ano toba toba iga, na erani oria egaika mpaka saa ine, saa tatu, saa ine eye, saa tano eye, maereni tarakora ki? maereni taracha. Bono nkamanya koboria, ngatoma omonto, ng'a imereni achiete ataracha naende, Igaa nere abanto nkonagocha barenge bambori, bono meroni oyo ogoteba na omomura oo nanyuomete, ng'ai meroni are rende tomomanyeranie ekiagera intwe ntokoreti ki? Ntomomanyeti. Bono nakobatebia yaya akomigeka nache ache momorore. Bono na rogoro iga aria riria abanto bakona korangeria bamomana koboria naki, abanye na efamiri eye ekwereire nere iga, ngacha nkabatebia gento mogokora genda baka maate. Morangeri gaki Meroni atiire nere oganyire. Omonto agacha bakamata agacha akamorangeria, akamotebia na eyanga nganyete natomete inchera gocha ere. Riria nkirete iga, agacha agatiira. Bare na omwana oria oyomo lakini oria oyomo ere naye natirete are ase abande. Agacha agatiira ekero atiira, togaikaransa iga abwo ekero twaikaransa iga abwo, omogutano bono ogaika, chinsa rende mune mune program yarikire, bagachaka korare na omogouta na chikwaya chitere enkwano inche yare enkororo. Na abamama na abantata tare gokwana, ebare korangerigwa bakwa ebicha bakora ki? bagenda ekwaya yarangerigwa. Bakagenda na omojadara oywo omojadara oywo, bono abanto ba bebiasara bagaika chingaki bakorangerigwa. Abanto ba ebiasara bagacha bakarangerigwa, banarokwa. ekiagera nabwo barenge abange mono, naende noo mpaka esanduki yakorete ki, yaruete. Oria onde aroka ekeracha, agachaka gokwana, agateba intwe ntomanyete onyinge, echironi intwe arenge gosapurayera chibukato, igo ntomomanyete mono, naende intwe ntwebangete korwa naro ko, bono igo naki kiagerire twachiire. Ntotagete go- go- gokora chinsa chiaino, egento kiagerire twachire aa, etotagete gokora omochango, ntokonyete omomalato na ose orakorokwa, lakini twaigure anaye anaitwa onyinge. Omoika oyo oyio agachaka goteba erieta gete rende rikomotantania onyinge, agakora aka oo omorandi akamana komotebia yaya, ntobwate omoroberio, bono egento mogokora ki? emogotiga omoroberi noro abana ntomanyete nkobachangera tore. Oria akamana goteba, Yaya, etogochanga omochanga bono iga, mogenderere omoroberi. Akaba buna nomonto oria ogokora ki? Ogosingatia. Bono ekero aba buna noria ogosingatia, bakamokani, bakamotebia omoroberi oyio ntogendererete ntokorete ki? Ntonyobwate. Akaenda agaikaransa. Ekero aikaranse omogutano oria ogasoa kwemurungani, ogachaka kwemurungania, ogokwana amang'ana amange, bakorama abarandia, mokonama roho machafu, bagachaka bono gotusi. Ekero aba anse igo, omogutano oria abanto bakemurungania kende nkeiyo gegokorekana iga mochango oria obana otarakora ki? Otaraba. Bono omwari oye na inche egento kegacha kegantebia naki, tare komoika ang'e gocha iga ase ime ngateba ning'o okomandangereria, babatebie omochango oria ogenderere gokorwa, bamanye kogenda emeroberio ekiagera omogutano oria ngokora ore ki? Ngosareke ore. Na barobwo abwo basensirie barorire okwemurungania gwakorire ki? Kwabeire oo. omosubati oria akarenta omonto na abana, omorandi oyo agachaka gokora omochango, bakanga korwa chibesa omaete, bakamanya goteba intwe oyo totaete na oria obwate omoroberi one arokwe. Akarangeriwa oria akaenda agaikaransa, oria one arokwe akarangeriwa. Chibesa chigachangerwa abana baria bare babere, mokungu onde ataiyo, arere na abana baye babere baikaransete, bagachangerwa chibesa chiria. ebeseni chikarusigwa bakarenta ebagi bakarusia chibaechirie ebeseni bakabeka ebagi ime bakaereria oyo baererete na gochincha ere nare kona korora bakaereria bagakora omoroberi oria bono bakamanya gwancherera na abanto naki bono atwanchire omoroberi okore ki? ogenderere. Omorandi akarandia amang'ana agakora ekero arandia akora togaika chinsa chia efamiri ekomanywa togatenena efamiri ekamanywa agatenena togaakwa chibiicha agakwa efamiri yonsi ekamanywa, bagateba oyo nere omokungu bw'onyinge, nere oyo nabana mbabere abwate, mokungu onde naende takoreti ki? Taiyo iga iga naende bakungu abwo tokona koigwa agoteba intwe ntokoreti ki? Ntobaroche, bagateba na oyo toroche nere abana aba nabaito aba nabagichora, na binto binde bionsi birasareke iga iga, ninche omogambi ndarosie, omogambi ere agakwana agakora ki? Akagenda. Nase nare arenge gochia akagenda. Bono ekero yaika chinsa naende chi'ogotindeka omobere, riria bono kiaba.